Buya kegima, buya kegima omwancha omotigereri, asante sana. Mbuya mono sana ase baria mombwatete mambia bono, na boigo baria more ase eYouTube channel ya omoiberania James Gichana. Eh, team diaspora abanto bari more chinsemo chia Abanto mbare bare chinsemo chia America, chinsemo chia ah, Britain, chinsemo chia Dubai, ande onsi aria ase obwaterete Egesesa FM korwa isiko ya Kenya, na especially bari more ase YouTube channel ya Omoiberania James Gichana, karibu sana. Genda gabu ase YouTube channel ya Omoiberania James Gichana osubscribe ororo, alafu ntigere message ya ororo, ekero togenda tokona ko gosesenigwa ase enchera enka buna eyige mambia bono. Karibu sana. So, emambia ya rero igo ntagete gokoira ase omogano. Na omogano oyo, Mosubati naro ororo, Mosubati naro okorokwa ng'a Joyce. Mosubati okorokwa ng'a Joyce, eh, korwa riria chinsemo chiria chi'emenwa. Mosubati oyo taikorora, nabo aandikire emessage agantebia ng'a koranche Omoiberania, Kindly share with us omogano oyo ore ase egetabu gia First Kings chapter number 21 eyemo gotirimboka. Na inche ekero nairwe request inga buna eyio korwa ase omotegeria omokong'u buna omosubati Joyce manyete iga ore omotegeria omokong'u sana, bono inche rende goika I have to honour Yes. So ntaete gokoira eyemo ase eyemo ase omogano oyio ore ase egetabu gia Second Kings ya uh, First Kings so abaruti ntang'ani emerongo ebere na eyemo ne chinka chiaye eyemo goika eh, emerongo ebere na kianda iga abwo chingaki chigotwanchera. So inki ngokwanera emambia bono? Ah, igo twasoma mambia ekefungo kiakwana buya Naende ki Ebibilia emanye gototebia ng'a ase chisegi chiao chionsi pi, tiga Nyasaye a- arwane, let God fight, ng'a Nyasaye tiga arwane, God will fight for you, you only need to be silent, the Lord will fight for you and you have only. to be silent. Yes, negetabu keria kia okong'anya. Okong'anya nero yatotebia enchera enge buna eyio igo, ekero Nyasaye agotiia abana ba Israel goetera ase omosomba oyo okorokwa Musa, agotebia ng'a tiga abana ba Israel bakore iga. Batebie, Esegi mbari korwana, tiga batenene bakire kiri Nyasaye abarwanere esegi. Egento gioka bagokora, bakire. Yaani onye konyora ng'a chingaki chinde chisegi nchire omonto tanyare korwana esegi, e- egento ekio ogotakeire okore na ogokira, okire Nyasae akorwanere esegi yao. Kitabu ekiya eh okong'anya buna ikomi na inya ikomi na inya, yes, okong'anya fourteen fourteen, ng'a yabera goteba ng'a Omonene nabarwanerere nabarwanerere, nainwe mokire kiri. Omonene nabarwanere nainwe mokire-kire, ng'a the Lord will fight for you and you have only to be silent, you only need to be silent. Kira takonya korwana chisegi chinde echio otari konyara gekora togochinyara. Aye kira Nyasae arwane chisegi echi. Toba na konyora ng'a chingaki chinge igo togwaka eriogi, gose togotema kwekora ng'a nintore abamanyika zaidi, totaete korwana esegi goetania Nyasae. Nere iga agoteba ng'a inwe kira inche tiga ndwane esegi eye. Esegi chiaino ntigere nchirwane. Bono chisegi nchirotweirire ribaga tware komotigera Nyasae arwane, bono twerwana twabua. Naki omoteri onde agoteba ng'a umepigana vita, eh. Chisegi nchire okwarwa nechitati chiao, ndio maana omeshindwa akorokwa Eric Kibogo. Ching'aki chigotwanchera ninto tonyare ogotera okwo. So, ase egetabu eke iga ki'omosubati oyo Joyce korwa aria emenwa, em, om- omoga- omoganto osomire amatuko amagega. Na ase eng'encho aruete ok- ogosaba kwaye bene, naende ng'a nchire torigereria omogano oye gekogera. Na omogano twasomire onye ne ching'aki iga twarenge abake, ogasoma ekero kwarenge Sabbath school, kwarenge Sunday school, kwarenge you know, ekero ogokina. Omogano oyo, na omogano osomete buya mono. Lakini igo ntagete toyorigererie naende, ekero twayorigereirie torore ng'a ngento ki keria togosoma korwa ororo, naende ekero kende. Maete tokomanya maybe Nyasae ogokwana ne mambia bono. Maete tiga ginchero Nyasae agokwana amo nabanto baye ase chinchera ao ao. Lakini totete ngotebie iga, ekero Nyasae agochia korwana esegi yaye, ekero Nyasae akorwana esegi yaye, ere Nyasae iga agoakana egesiomba naende tari goakana buna mwanyabanto, ekiya Nyasae igo kere ekeroro zaidi. Mwanyabanto nabo arateme aria ase agoika lakini ekiya Nyasae kerochio, aa ekere egekong'u. Gekogerera ri Nyasae inde, ere agoteba ng'a nere okoruanera abanto baye. Aya, omo- omo- omoganta ogosomi nomo- nomo- nomogano bw'omo omongwana ore okorokwa ng'a Naboth, yes, Naboti, Naboti. Omongwana oyo, ntomanyete buya mono what happened, Buna abwate egetiicha, egetiicha eke omogaaka akageta omogambi akagetaka. Omogambi oyo iga abwate chinguru, iga abwate okobua, kende gionsi keria eyi atagete nabo are gokeira. Lakini bono egacha egaika iga iga ng'a omwamate oye, ogorokwa ng'a Naboti rende nabwate omogondo o gaa, na omogambi oyo iga ayotagete. Lakini ekero achia komoboria, Naboti agakana agateba ng'a oborimo bw'esokoro ya tinkoonia. tokomanya konyora ng'a omonto oyio iga abwate eprinciples chiarenge chia igoro mono. Abanto bande mbaroo bakoba swayed, bakogorwa bwango, ng'a agecha omogambi akwana, kende gionsi keria egiya akwana, eki nakio. Ng'a nonye egento eke, kere ng'a nogochia gosaria egochia gosaria ebinto biria bia bia kare, omanyete enchera nere. abanto bamenyete igaa chingaki chichi, ebinto mbireo abanto bare ko regard values chiabo, nabo tiga arenge omonto obwate values chiarenge chia igoro mono. Namba eyemo tarenge omonto ore koonia omwando bwe chisokoro, are gokana agateba ng'a nochi obe omogambi, binto mbireo ntakoe gekogera ebi tibikonyarekana. Keri bono okonyora tore omosubati oyomo echaracter ya omosubati oyomo igaa, chicharacter chire igaa nisato. Character entang'ani neya Naboti, omonto orenge straight forward, otarenge go compromise, otatagete gotegerera binto ing'a nonye ng'a nomogambi otebire egento kiare go affect omwando. Abanto mbaro baonetie amaremo ya chisokoro, baonetie amaremo kabisa, bakagenda bagachia kogora chipigipigi, abande bakagora bakagenda bagachia konywera amaru. ee, lakini Naboti ara, Ahabu, ah, Naboti agakana. Omonto onde ogocha iga iga okorokwa ng'a Ahabu. Ahabu iga agocha iga are omogambi obwate chinguru, lakini iga agamberire omong'ina oye, omong'ina oye okorokwa Jezebel. Omong'ina oyio iga abwate, iga arenge omokora, ere iga amenyerete ase obokora obonge, na obong'ainereria, naende ingo atoria korigereria mambia bono. Bono, ekero abwo ntomanyete echaracter yaye iga egocha buna omogambi, obwate chinguru, obwate eserekari, obu ore commander in chief, lakini otari gotumia chinguru chiaye boronge. Ngaki nero Nyasaye akoete naye chinguru na responsibilities ase ekenyoro, akoete buna obo chairman iga abwo ase ore, naende iga atagete ng'a ekero akoeire chinguru echi, chitumie boronge, tagotumia ase ogosaria, tumia ase okwagacha. Tumia obogambi bwao tagotiga abanto b'ensemo baache bache kogamba on your behalf, baache bache gokoinfluence okore egento ekebe. Bono omogambi oyio gaetwe chinguru, obogambi abwate, lakini agategerera amang'ana omosubati mono. Tachieti gotumia chisemi na obong'aini chiria Nyasae amoete naende buna amochorete koba omogambi. Abanto nabange bono iga basiririe oboraai, basiririe ebi- ama- e- ebinto gete mbiro Nyasae akoete mambia bono. Kwabisiririe ase eng'encho otairete ribaga riao riogotenena na gotenena ekeene. Abanto bande babeire bachire bakwaneirwe inchera gete, ase eng'encho abwate ekiara gi'ogosaini, osainirie amasakara 'abanto bachandekire. Bande baurirwe amaremo, abande chisegi gochire. Bono ntaete omanye iga, buna koreng'ana kwarete esegi ase efamilia, kwarete esegi ase efamilia gete abanto bakominyokania ase engencho y'amaremo, egekogera aye naye omosabeya gwachiete okabeka ekegingi enchera kwabegete, naye omowakiri gwachiete okarika amasakara enchera kwarigete, naye ore omonto gaiga omokong'u oria obwate yaani ebinto bire iga iga you know na ase nare iga naye omogambi omo chief, omo assistant chief naye obwo. Na aye omo, abanto mbaro omanyete ekero bakwanire na bagosikwa, naende barure testimony, ba, abande mbaro bakorwa oborori, eke bakoba kirori bw'oborimo. Kwagerire ng'a abanto mbare iga abakorera ase eng'encho y'okoba kwao kirori kwaruete, testimonies kwaruete chi'oborimo, okagenda ogaterana koti ogateba ng'a inche nonya narenge nabaroche aba na aba na aba, esigina chiaye neyane naende teri yao, abanto baurirwe amaremo, abanto bakorirwe ebinto ebibe, abande chibesa chiasirire. Onye ngoteebia iga, omanyete omongwana oyo Ahabu na Jezebeli nabo aroche ng'a ebinto ebi nabo bire ase okonyara gwaito. Lakini mbachiete amatuko amange, mbachiete amatuko mange, bagakwa amakweri amabe, amakweri amabe atabwenerete naende aganto karenge agasinini. Abanto mbaraiga barosirie chibesa chinyinge sana korwa ase ebiasara biabo na ebinto binde ebinge. Abanto barosie chibesa kabisa, ee, bono ebiasara kabisa, naende ebiasara bia- bi- bi- biabo bire buya. Lakini chibesa nchire iga kwaburukanirie chibesa chiao, akagondo nkare aka Naboti aka, akagondo nkare aya omogambi, gekora omogambi oyo aa boka arenge omonto obwate, nabo abwate nibo, amahari nabo abwate, nabo are kogenda agore amaremo manene, you know. Lakini akarema agasinini, gakareta amakweri ase efamiri yaye na abanto baye. Inki gokwana mambia bono? Ebinto mbire iga iga kwaburukanirie. Kwa obokora mbore iga gwachakire koburukania ase ebiasara biao, obokora obwo nkogoita bore, ngokuure, gekogera igo ogokwa na amakweri ao gakoba amabe, abanto nkoakwa bare amasasi, abanto nkobutorwa bare nemioro, abanto nkoitana bare. E- eke ebinto ebi bigocha ase eng'encho Nyasae ogotigire, ogotigire gekogera kwangire koigwa ekero ogotebigwa ebinto ng'aki baminto, aye mwakire, gamba ebina biao boronge, chibesa chia eclient moe, takori chibesa chiabande. Ee, tagotumia chinguru ng'a ase engencho obwanyete aka richiko ake oyonde tamanyeti, bono gwaonchoire amasakara, gwaonchoire, gwatwisirie ebinto, mwabwateranire iga iga mokoura abanto chibesa chiabo. Ngwakuura amasasi, nkobutoruore omotwe, amakweri ngochie are amakweri iga are gesieri morwa. Egekogera ase engencho yaki, ase engencho ayio bieka omonyene, igo kwabeire omo igo ore omobisa oo, aye bieka omonyene. Abanto mbaro bono igo maete na tagotara ase abanto, Ase engencho amaete arigeretie abanto chibesa, abanto bakorire iga, abanto bariire chibese, omonto oachete ng'a nta nta chibesa tokore ebiasara, kwanana chibesa. Omonto gokwana chibesa omonto osirie chibesa chiao. Omonto onde oimoka oyo oimoka ogoteba ng'a ng'aki inchuo nkoira asegete nkworokia enchera ege ebinto bire gokora, egento chibesa egete iga omonto kwarwa chibesa. Bono omonto nore iga mambia bono okirete igoro riabu, oigotete kabisa oriete chingoko, oresanete, ne chibesa chi'abande aba abana bande bakare baraire enchara, okumeti kabisa o- o yaani o- o oigo oigotete borere, am telling oigotete bono mambia okumeti ng'a aye eraundi eye naro ageire tata, eh, osiekerete chibesa chi'abande, osiekerete ebinto bi'abande, osiekerete title deed chi'abande, okumetie, tata ngotebi iga, ekeroo. Omongwana okorokwa Ahabu na Jezebeli bagoconspire koira oborimo bwa omongwana oyo okorokwa ng'a nere Naboti. Nabo baroche ng'a egento egetuba succeed, naende bagaikaransa bagateba ng'a bono ragera teakona gosumboka. Ewe endagera orie, nki ogosumbokera? Ragera! Buna Drogba gocha oteba ng'a ragera. Drogba good morning. Yes. So emambia eye, Chingaki nchirochio chigoika ekero omonto ogoika gwateba ng'a enaika ere terdidi ere naika ere tinengiya sana. Aye nabanto bare nabaikire ense lakini bono amakweri oariganeti aye gocha bwoo. Emechando orente gocha bwoo, amarwaire orente gocha bwoo, ebinto ebinto orente gocha bwoo na ebibe. Tosome omogano oye bwango bwango egere tokore. Naboti, omoyesreri nabwate omogondo bw'emesabibu agwo Yesreri, ang'e nenyomba y'Ahabu, omorwoti bw'Abasamaria. Ahabu. Agatebia Naboti ng'a omogondo oyo bw'emesabibu erinde nsimeke chinyeni, ekiagera nigo ore ang'e na mwane. Koba ang'e na mwao, gose koba ang'e nase chinguru gose nokonyara, igo terakoe eraiti ng'a bono oikaransere abanto. Gotwara chinguru gose otware ekerogo terakoe eraiti ochake go- go- go- gochenchi chifairi chi'abanto. Kobera unregistered. Koba omowakiri, koba omong'aki abanto aba, yaani koba obisigete, igo terakoa chingaki ng'a nebiro ochake goikaransera abanto enchiri y'ogoikaransera na obu- no- no- negekuba. Bono yochire otere ng'a omogondo oyo iga orange nabwo one, ng'a nsimeke ching'eni ekiagera nigo orange na mwane, na inche ninkoe omogondo onde omuya mono ribaga riaye riaye. Gose onye gokorora ng'a mbuya ninkoe chibesa, omanyete abanto mbareo bakong'aina abanto, ng'a omogondo oria ase engencho ore ang'e nabwo one, tiga ng'ende nchinchie amasakare ase engencho nabwate chinguru chi'ogochincha ochinchie oura monto amo oborimo. Mogambi oyo nere agateba ng'a omogendo oyo nabo nare gocha go expand ecompound yane. Omogambi omogima gaki, nkware kong'a tokong'anya onde ochia korigia ase ang'e ao, elasima osugume omonto mpaka ensinyo. Korende Naboti akamotebia, Tiga Omonene antange amang'ana ayio, timbaisa gokoa omwando one naetwe ne chisokoro chiane. Nyasae antange, timbaisa koenana. Oyio Naboti. Imagine omogambi Uhuru ondangeiri bono buna omoiberani bono mambia. Andangeria antebi ng'a akagondo nkararie ntagete, akagondo karia. Inche omanyete. Uhuru ndangeria ee keke mwanyabanto agoteba ng'a aine president oteba onye kwansi ee president always ee president mogambi nchwa endi otaete gochaka kogita lakini nabot iga ere tata agakana akamotebi ng'a hapana omwando to bwe chisokoro tona gokorwa igo tinkoenana mogondo oyio egekogera na omwando oyio na omogondo bwa omwando abwo akagenda inka bwoye enkoro ya obororo naende akagechigwa mono ekiagera nabot omuyesraeli oria. akanire ng'a tamoa omwando oye aetwe ne chisokoro chiaye. Ahabu akarara boriri bwaye, agaonchora obosio bwaye gochia ase enyasi, akaba tari tari gento. Mongwana oye bono ogechigwe, omogambi ogechigwe ase eng'encho orinirwe omogondo. Ogechigwe osoire nyomba, tachieti koragera. Yes. Korende Yesebeli, mokaaye agacha asare, akamoboria, Nase ki enkoro yao ere nomoichano goika nonya nendagera otari koria? Karagita y'omonto o kabere nere iga. Karagita y'omongwana oyo korokwa Ahabu, iga egocha buna omonto ore weak. Is a weak person. Gento nkeria ekebe buna ekero omonto obwate chinguru naende ore weak. Obwate obogambi. obwate chinguru chi'ekaramu gosaini nabo ogosainia amasakara ande kore weak. Ochorire ore omogambi gose obwate oire ribaga gete ri'ogotenera abanto naende kore weak. Bono omosacha oyo ekero ekero omonto gwakanigwe egento you know inki okogecherigwa ngete accept ng'aki bamito eki nakanigwe. Inki ochakire gotumia chinchera chinde gose inki okogecherigwa bono Ahabu gagechiri Omonto oyo egento akarigwe nekia bande, nkio yaani nkio okogecherigwe nebinto bia bande, binto bitaba biao. Omogondo oyo otaba oo, eh, baminto. E- e- chibesa echi chitaba echiao, nkio okogecherigwe ng'a omonto ogokanirie ng'a aa iga echi yaya. inki okogeacherigwa? Bono igaa omongwana oyo, iga akororekana buna omogambi oree obwate chinguru naende kare omoriri, ka ore ore ore ore omonto aye ng'aki bono ndamodescribe, he was a weak. leader, a wicked leader. Ekero omonto oikoba omorero ekero ore omogambi ngete goika otiri na bokong'u ng'aki onye abanto bokanire sawa it's okay you move on. Onye omonto ogosabire chikura chiangire gocha ngete Yesu kae genda gochi bosio inki ochake goitera abanto ebiboko igaa gochaka go discipline abanto abanto ng'a ng'a akabesa kare nababekerete nonya na esako gwacha kwabaura inki okogecherigwa. Otagotiga egaki yao neike, Nyasae nagosesenie. Bona I what kind of a leader are you? Abanto mbaroo babwate bare weak leaders. Bono omosacha oyo ogechigwe, akogecherigwa ebinto biabande, binto mbiri biao nki okogecherigwa? Okogechigwa ebesa etaba yao nki okogecherigwa? Omong'ina oyo akamotebia ng'aki, Ere akairereria aka eh, bono ochire ng'a nki ng'aki omogambi ogechire iga, omanyete omong'ina abang'ina mb- mb- bako nabakorigereria bamanya ng'aki omogaka iga arero, tari is not himself. Bakomoboria omogaka ng'aki nki omogaka nki kiaba, ng'amotebi ng'a ere akairanera mokaye, ekiagera nakwana na Naboti Omoyesreli. Nkamotebia ng'a ang'e omogondo oye bw'emesabibu, na inche imoe omogondo onde bw'emesabibu, ribaga rioyoe rioyo rioyoye. Gose onye ogwancha imoe chibesa, korende akanga tancha kong'a omogondo oye bw'emesabibu. Inche totegerere iga. Ebinto binde mbire ororo otabwenereti gosanga nabanto bande kwansa especially ekero omanyete ng'a omong'ina oo nare wicked. Omanyete ebinto mbire okomanya nabo okomanya bo abanto. Omogambi oyo tare go tamanyete ng'a nere omong'ina oye ebinto mbire atabwenereti komotebia egekogera Gakomoteebia, nere nabo aratumie chinchera chiaye chia koromochi gochia moino iga ase ribindo. Bono ere odisclose naende iga amoteebie ng'a igo ngechiri ase engencho ya so and so. Lakini abasacha botaambe ekero bagechiri, ngocha bare bakwanere abang'ina. Abang'ina bamanyete ng'aki bakonyora obobisi korwa ase abasacha. Bono abasacha nainwe ekero nkaba abanto aboke, abang'ina abage abasubati nabaya bare, lakini abasubati abwo omanyete nabo baria, nabo baria baria baria baria baria. Saitani atumiete, riririri ria ri'Edeni, nabo baachiete bagakwanerwa bagatebiwa ng'a omanyete ritunda eri, igo Nyasae amanyete ng'a moise koriria igo moratware obong'aini buna ere. Abasubati nabo baria bari bari, naende baka naende aka akagenda mpaka ase Adamu akamotebia ng'a aye, aria ritunda eri toririe ritunda eri aye torore nki gekoba. So, omosacha ekero ore nyomba karamanya ng'aki omong'ina oo chinguru chiaye ng'ai chigetang'ana. what she's uh, capable of doing abang'ina mbaroma they are very very very smart abang'ina mbabuete abasaja ase chisemi yes atambe omosuba abasubati babuete abasaja chisemi ase atambe igo bono abasaja ekero muri nyomba gwara abone ng'aki egento eke omong'ina antebi ng'aki bono kere iga kwara atakuna ring'ana nyuma eh, naende nabaya bari nabagokonya ogenderere lakini naende otarendeti nabagokoiyeria onye gokonyora omong'ina omobe Gose gwatiria ogochia okomotebia ng'a aye omogambi ase omokungu oria? Igwa, Yesebeli mokaye akamotebia, Inee! Naye okogambera Abaisraeli, gose tari aye? Igwa omokungu akoboria, Are you the league? Ng'aki egesongo ng'aki iga kare gokwana iga? Ee, isano na ibere. Isano na ibere egoteba iga, Jezebel his wife said, Is this how you can act as the king over Israel? Eyo ateboreti ribori rigo, ng'a nabo ogochi kogamba iga ase Abaisraeli, nabo ogoact iga, get up and eat. Imoka ragera, eki negento egesinini, tiga enkoro yao ebere omosaso oko. Ninkonyorere omogondo bw'emesabibu o Naboth Omoyesieri. Mosubati oyo iga agotebia omogambi ng'a aye nomogambi ore. Gento kende nkeiyo keragosinyoke ore omogambi, nonya ne richiko eri tokoroisia nabo tokoribuna, nabo tokorikaransera, buna abanto bande babwate oboenenu, amaete ng'a richiko eri nonya rire ororo naende kare omonto ko are omosigari bori is a police officer, nere okoa egasi y'omosigari nogoikerania richiko. Eh, lakini okonyora omosigari oyo nero naende okoguna. Ore omonto bw'eserekari, eh, obwenerete korenda abanto. Naende aye aibia okomonyene naye okouneria abanto. Abanto mbarenge bachandekire ase amaboko y'abanto b'echiserekari, abanene b'echiserekari, abanto baria ba- bagokora chiofisi chiserekari, abanto mbarenge bachandekire oro. Abanto mbarenge bachandekire ase amaboko y'abawakiri basomete amachiko, eh. ba, ba, ebiina biagambirwe, ebiina bikogambwa kabisa kabisa, ekiina gekogambwa iga abagwaki nabo bare bagonchora na ebinto, babionchora na babitwist gochia moino, omonto ourwe oboremo bwaye rahisi igo. Abanto barenge babwate chinguru echio. Bono igaa, omosubati akamotebia ng'a aye nomogambi ki? Omosacha, boka! Ng'aki okobiefwa encherenga buna eye? Aye nomosacha, inche nomokungu, ng'a eke negento egesinini. Mpaka bono nampoti okomi ng'a nkae omokungu oyo one, na bakare omong'aini iga, akamotebia ng'a sawa bono aye execute. Abanto mbaroo baenanire chinguru, ebinto gete biakorerwe iga aa, aye ore ikaransete, abanto bande mbaria bakare gotumia eritari yao gosaria ebinto, nkonyora ore omochango. Bono ntomanyete gochi inse what happened, omosubati oyio buna akarika amarube. Yee, totegerere agwo. Ase ayio omokungu oria akarika amarube, aka, akabeeka erieta ri'Ahabu na ekemanyererio kiaye ase amarube ayio. Rigereria, akabeeka erieta ria Ahabu na ekemanyererio kiaye. Abanto mbaroo babwate esignature yao, kwabaire estamp yao, ase eng'encho ore omanyete abanto mbaroo omonto kabekire esignature yaye iga chibesa chiato chiasokire. Nere accounting officer, kabekire esignature chibesa chiasokire. Bono abanto mbare aa bagotumia estambu y'emeremo y'obisi, basokerie chibesa chiabo chi'ababoraka, ba change chititle deed, bakora ebinto abanto omonto naro aontegererete, ere namanyete buya mono ase achiete aka influence chibesa ebinto bia abanto bakaurwa ebinto biabo, naende noo arakirete, tabwati yaani takumeti. Monto naro ororo ogokong'aina, abanto bagokong'aina kabisa ogotebi ng'a egento eke inche nagotebirie iga, nakoeire eripoti eye y'omosabe ya oboremo obo bore iga na iga na iga na iga, ogoonchora ogotwist gochia moino oo, ee, abande mbare ororo igaa kabisa barigete kabisa ogoonchora okobeka gochia omonto kwagenda kwaurwa chibesa chiago, kwaurwa oboremo bwao, kwagenda kwaurwa ebinto biao. Omonto onde kabisa mpaka kwagenda kabisa mwagenda mwaikaransa, mwateba ng'a iga. Rikanyoe nekwerende chiagreement, sell agreement, chioborimo, chia sell agreement chioborimo pi, bakamwateba ng'aki abanto aba baminto gaki, evidence ekworokia omonto oyo, ege esignature eye kere vote, ege this is a forged signature. E- eyie eID eye neye nchiri kogenda amo, lakini oboremo omonto ourirwe oboremo, chibesa chiomonto chiachire. Ab- omonto oitiruga ase engencho yabo. Bono aye kwamana gokega ng'a nochi komenya emiaka emenge? No! Ebibirwe teba ng'a omokungu oria akaenda akariika amang'ana ayio akariika agakora. Akamana kogenda ogoteba ng'a bono eh, omokungu oria akariika as- ase amarube aria, Raria okweng'ata gokorwa na omo eh, Na mobeke Naboti ase amaiso 'abanto ase okomoa amasikani, naende mobeke abanto babere abatagwenereti bamosoere oborimo, batebe ng'a, Oragereirie Nyasae na omoruoti. Erio momosieke isiko, momoake amagena goika akwe. Oborimo. Omosubati oyo ochire ne- nering'ana ri'oborimo, ng'a kararangere Naboti bamoe amasikani ritang'ani. Magega yaye morete abanto baria batagwenereti bakwane amang'ana bate ng'a Naboti oraamire Nyasae na oraamire omogambi. Na chingaki chiria, ekegi ekebe kia blasphemy igo kiarenge ogwa kw'amagena, monto tarenge koba moyo gare goitwa. Bono akanyora omosubati oyo akarengereria agateba, Nchera ki ndaite omonto oyo bwango? Naki ndamorusie ororo egere oborimo botoboire bore mambia amo nabanto bande babangete, babegete enchera yogoita abanto, babangete enchera yokoria abanto chibese, babangete koria amadeni ya abanto chibese. Omanyete omonto naro ogogete ng'a yarebe okure ee, aa nabwate edeni yaye tata eria ndasiekera eh. Tagete ngoteba iga, omoyo nkwane okorokwo ng'a. Ahabu na mokaye, ekero togosoma Ebibilia gochia omoerio, bantamba chieti atambete id, all of them they died. Bakwete amakweri amabe sana. Inki gekogera kwerentera amakweri bwoo mapema nenibo yao kero enibo eye kwaroisirie ng'aki ng'o gwatigera tata. Ng'o gwatigera enibo eye yao mosubati ng'o gwatigera enibo eye yao. Monto osomete aye omonto osomete chisemi obwate. ng'o gwatigereiri eni- ng'a amakweri aya agocha aya amakweri aya aba- a- amakweri agocha omonto koro omoke, ore omonto omoke kemiaka, bono ng'ai ng'ai gwatiga abana bago na abana bao mbarasoma sukuru bakure abinto. Obogambi oboo Nyasaye akoeire, nki otagambera abanto engaki entambe kwana chimiaka y'obogambi bwao ase okooniria abanto? Nakorire omogani mambia bono. Gose batuye korwa ng'a Jezebeli iga agokwa amakweri amabe, Naboti iga agokwa amakwe, I mean Ahabu iga agokwa amakweri amabe ase eng'encho ya ki? Baimogetie batatumiete obogambi bwabo boronge, bagatumia ase okooneria abanto. Naye mbwemanyete ebinto mbire ng'a bi'abanto kwachire nabirobio. Abande mbaro bono mambia iga babwate chibesa chi'abanto, baoonerete kabisa omonto agoteba ng'a besa tindi koirania, tinkoirania pi naende kobwate chibesa. Bande mbaro babegete bono egasi yabo nogo strategize naki bagochi koura abanto chibesa. My friend, you are going to die ngokwore gekogera amakweri aro, amakweri aya aya aya Nyasaye tana ko omanyete egesiyomba kia Nyasaye ekero kiokire eh, instant naende igo kere eh, Nyasaye gakoka na egesiyomba kiaye keria ekiogosimeka naki okogesa. Buna kwaretire amakweri, buna kwaretire ogwatanekana ase chifamilia, buna kwaatananire eamate eye na eamate eyende, Na aye boigo, eyao ngwatananeka ere, naende tari ogwatanekana gwoka, bono amakweri engocha are, ee, amakweri iga agocha igaa kabisa. Igo bweragerereti pi, ng'aki kweragereria? Nabo kwarenge ogambe emiaka etano okore etamu yao, nabo kwarenge ogambe kabisa eofisi eye etware amasikani, lakini bono igaa, abanto na abanto mbarenge gokoigwa bagwakwa amasasi, bosa igo omonto agocha ogwakwa risasi bosa igo omonto abotwe bigwa kende nkeiyo keibire korwa nyomba kende nkeiyo keirire. Ase engencho omonto bwachete okoibera omonto onde nere ochire ogechi gochakire korwana nere ase ki mwanyabanto, omonto oakure risasi? Bosa igo tu. Ase engencho yaki omonto oyo abwate chibesa chiane, bwangire kongiraneria, and he is rude. Omonto oyio tataete goka, yaani yaani egento egesinini tata. Chibesi echi gaki chibesi erenge okoroisia, for instance, ase ebiasara ebi biao. Ase egasi yao chibesi erenge okoroisia. Ne chibesi echi obwate chia abande ne chibesi chinke, inki otachiiraneria? Ebinto ebi obwate bia abande ebi, omong'ina oyo okoonderia oboremo, amaremo are iga aa isinya, amaremo are Kajiado, amaremo are wapi, amaremo are kera ase, inki otaruere iga abwo gosii, otige omong'ina oyo okonakoonderia obo- oboremo omobore aka, ogende origie amaremo ande isiko? Bono omo- omongwana oyo okorokwa Ahabu. are gosoka agende arigie obomogondo bw'ogosimeka chinyeni, chinyeni, tare kogenda arigie obomogondo ang'e ao, nki bono, nki akwarereria amakweri gocha bwoye? Nki akwaretera amakweri? Abana baye bono iga ababeire bonsi, abana abanyene barenge ororo, babeire chintakana. Omonto orenge omonene, bono omakwa, yaani you are bwe- bwesiririe. Ah, nakorire, nakorire, ekero nakorire enchera enga buna eyio igo, ng'ebirengererio biabo na koreng'ana kwaigure omogano oyo, naende omosubati oyo inche ondigerete amang'ana aya timanyeti inki are kondikera I don't know. Lakini rende emessage yachire ase ore chingaki na ebiro chigwenerete. Nebe egatomo asia goteba ng'a na about gaki, abu itire na about bosa bosa. Bosa bosa pi, ng'ebirengererio biago.